Hiç zadam aýdamok welin nirä gitjekary bu gazanýan pullarym diýmegimiziň esasy sebäpleriniň biri, latte faktordyr. Hakykatdanam köp zadam aýdamzok welin, her gün daşardan bir stakan kofe içmek nähili bir uly harjama bolup biler-ä? Bu günlük harjama az ýaly gelse-de, ýyllyk alanymyzda bizi gynandyryp bilýär. Amerikaly ýazyjy Dewid Bek tarapyndan ýazylan we ilkinji sapar The Automatic Millionaire atly kitabynda bellenilen Latta faktory, kiçi harjamalaryň durmuşymyza berýän uly täsirini gözler öňüne serýär. Elbetde, ilki başda muňa ynanmak kyn bolup biler, sebäbi bir stakan kofanyň bize baýlyk getirjekdigine hakykatdan hem ynanmak gaty kyn. Ýöne men size bu wideomda öz ynanşym ýaly ynandyraryn diýip umyt edýän. Şeýle-de bolsa bu aňlatma gündelik çykdaýjylary azaltman, endiklerimizi üýtgedip, Nädip baý bolup boljakdygyny düşünen metafera esaslanýandyr. Bu gün biz baýatjak. Jübimizdäki puly köpeltjek. Ol bir stakan kofe, ýagny latte faktory hakynda gürrüň eder. Latte faktory gündelik çykdajylaryň uzak möhletde nähili uly täsir edip biljekdigini düşündirýän düşünjedir. Gysgaça aýdanymyzda bu täsir üns bermän harjaýan, Emma gerekli bolmaýan zatlary satyn almagy durduranymyzda, elde edip biljek gazançlarymyzy görkezýän bir ykdysady düşünjedir. Ýöne bu birikdirmäni diňe birikdirmän, maýa goýuma goýmagyň hem esasy zatdygyny unutmaly däldiris. Bolýa-da, bu latte faktory nirden gelip çykdy? Bu kitabyň ýazyjysy bolan Dewidiň geçiren konferensiýalarynyň birinde bir zenan maşgala, Öwredýän zatlaryň tejribede bize peýdasy ýok ahyrym diýip, gazanýanym aý soňuna zordan ýetýär-ä, maýa goýum üçin bäş dollarym hem kenara aýyryp bilemok diýen sözüne. Dewid ol zenana sen maňa gündelik harjamalaryňy bir depdere ýazyp bersene diýýär we Dewid ol zenanyň ol harjamalaryny gözden geçirýär. Dewid ol zenanyň harjamalaryny gözden geçirenine. Her gün irden kofe bulk üçin bäş dollar, günortan on bire çenli bolsa süýji köki üçin bäş dollar harjaýandygyny gördi. Ýagny her gün sagat on bire çenli on dollar harjaýar eken. Kitabyň ýazyjysy bolan Dewid o zenana bu on dollaryň bäş dollaryny pensiýa çykýançaň maýa goýum goýanynyňda näçe dollar gazanjaklygyňy bir pikir edip göräýiň diýip sorag berýär. Soňra zenandan şeýle bir jogap geldi, ýagny men pensiýa çykýançam, Bu bäş dollarymy maýa goýum goýan ýagdaýymda ýetmiş-segsen müň dollar gazanjym bolar diýip pikir etdi. Emma ýyllyk göterim on göterim bilen günde bäş dollar maýa goýum edeniniňde pensiýa çykýança bir bütin ondan iki million dollara eýe bolup biljekligini hasaplap berdi. Kitabyň ýazyjysy bolan Dewidiň aýdanlary ol zenan üçin bir motiwasion çeşmesi boldy we Latte Faktory hem şeýle dogdy. Aramyzda köpimiz munuň maňa näme degişli ýeri bar, eme latte koham içýän-eý diýip bilersiňiz. Eger-de hakykatdanam şeýle pikir edýän bolsaňyz, onda bu latte faktoryny ilkinji meniň hem öwrenen wagtym pikir eden zadymy pikir edýäňiz. Emma ýazyjynyň bu ýerde bize aýdýan zady diňe bir latte kofasyndan ybarat däldir. Ýazyjynyň aýdýan zady, Kiçi zatlar üçin näçe harjaýanlygymyzy bilmeýänligimiz we endiklerimizi üýtgetsek munuň durmuşymyzy nähili ýagdaýda üýtgetjekligidir. Meselem biziň üçin latte faktoryndaky latte kofe däl-de onuň ýerine çilim bolup biler, fast food naharlary bolup biler, kola bolup biler, başga zatlar bolup biler. Her näme bolsa bolsun, Ýöne, latte faktory biziň hemmämiziň durmuşymyzda bar zatdyr. Hemmämiz gazanmasy kyn bolan bu puluň belli bir bölegini bu gereksiz zatlara harjaýarys, dogry dälmi? Ýöne bu kiçi, göze görünmeýän harjamalaryň nähili bir uly mukdardaky harjamalardygyny hiç pikirem edip göremzok. Ýer onda, meniň durmuşymdaky latte faktoryny nädip tapmaly diýen soragam döräp biler. Bir hepde boýunça Her günki harjamallarymyzy ýazalyň. Bu bir hepde uzyn gelse, iki günem ýazyp bilersiňiz, üç günem ýazyp bilersiňiz. Ýöne bu günler içinde hiç elek ýagdaýda endigimizi, häsiýetimizi üýtgetmän, öňküje bolşumyz ýaly hereket edeliň. Hemme zady ýazalyň. Ýagny bu ýerde aýtjak bolýan zadym, ýagny hemme zady ýazalyň. Bir teňňelik zat aldykmy? Ýazalyň. Iki teňňelik aldykmy? Ýazalyň. Ýüz tel, ýagny ýüz manatlyk aldykmy? Ýazalyň. We bulary yzarlap göreliň. Häzir size haýran galdyryjy bir zat aýdyp bereýinmi? Aman, Mekan, Ataş adynda üç oglan bar. Bu üçi ýylda üç müň dollar pul birikdirýär we bu pullaryndan ýylda on göterim goşmaça girdeji jelp etýärler. Aman on bäş ýaşynda pul birikdirmäge başlar we ýigrimi ýaşyna çenli diňe bäş ýyl maýa goýum goýýar we soňra pulunyň üstüne pul goşman, pulunyň altmyş bäş ýaşyna çenli öz-özüni toplanmagyny isleýär. Mekan bolsa on dokuz ýaşy maýa goýum oýmaga başlar we ýigrimi ýedi ýaşyna çenli sekiz ýyl maýa goýum oýmagy dowam eder. We Ataş ýigrimi ýedi ýaşynda maýa goýum oýmaga başlar we altmyş bäş ýaşyna çenli dowam eder. Ataş hem Aman we Mekan ýaly ýylda üç müň dollar maýa goýum oýýar. Ýo muny otuz sekiz ýyl boýunça dowam edýär. Ynha bu ýerde bolsa size bir soragym bar. Kimiň puly köp hä? Aman şeýle dämi? Ýöne hakykatda onça pulum ýoklaý meň bar. Bolýa bolýa oýun oýun çyn çynda. Aman bäş ýyl içinde on bäş müň dollar pul ýatyryp altmyş bäş ýaşyna çenli ol puluny on göterimlik maýa goýuma goýdy. We bir ýarym million dollar gazandy. Näme üçin? Sebäbi Mekan bilen Ataşdan iri başlady. Bu da. Maýa goýumda wagtyň güýjini görkezýär. Aýaman senä kameraň garşysyna geçip aýtýaňda bu pulumyzy nirä maýa goýuma ýatyraly? Ýagny bu barada näme aýdyp biljek bize diýip bilersiňiz. Size bir zat aýdaýyn. Hiç kim bize bag tutup bermez. Ýöne bag tutmagy öwrederler. Bu sebäpdenem. Gaty görüşmek ýokdur ýöne özüňiz tapyň. Gysgaça aýdanymyzda Latte Factory pulumyzy nirä harjaýanlygymyzy bilmeliligimizi, gerek bolmaýan zatlardan uzak durmalylygyny, kiçi harjamalaryň uzak wagtyň dowamynda has uly harjamalara öwrülýänligini we kiçi ädimler bilen pul toplamak pelsepesini özüne laýyk görýän, maddy üstünlige gidýän ýolda uly rol oýnar. Mähriban ildeşler! Bu görnüşdäki wideolaryň dowamynyň gelmegini isleýän bolsaňyz kanalyma agza bolup, ýani wideony halan bolsaňyz dostlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Indiki wideomda görüşýänçäk, hoş sag boluň.